Nyadi sehari tu begulai baru kitai enggau cherita Entu Nyumbuh. Nyadi aku ka nampung cherita Entu Nyumbuh tu ba renggat ke dua puluh satu. Nyadi ba renggat ke penudi sehari nya ba renggat ke dua puluh tai bela nemu Bunsu Nyumbuh tu ka mai sida serumah berandau deh, berandau ke peminta ranggi tu tadi. Endi berandau tu Bunsu nyubuh ka minta penemu bala mayuh mah alai ka ka mutus ka peminta ranggi tu diterima tauka enda diterima bala sida antu nyubuh tu tadi dah. Ni berenggat dua puluh satu tu meh kitai ka nemu peminta ranggi tu diterima tauka enda. Maya seduai ka Bunsu nyubuh duai ranggi tu berandau dah, berandau kediri. Laban enda nyadi ga bunsu jumbuh tu ka nentuka pemutus randi tu. Iya ka nerimak kena laban ukai bunsu jumbuh aja ke diau nguan menua nya. Mayuh agi bala sida ke nguan menua dia deh. Meh betampung cerita berenggat ke besatu tu. Nyadi lemai tu Aku ka madah, tu meh anak mensia ti udah betemu enggau aku tadi. Madah diri ka nulung aku ngidup ke seput endu dara bunga. Nyadi dikena nimbal iya, nyema iya ti idup ke endu dara bunga. Laya entara kitai enggau bala sida ranggi tu nadai agi. Nyadi kitai enda tau agi ngachau tauka munuh sida mensia. Baka nya mega me bala sida mensia tu. Nyadi aku minta penemu bala mayuh meh. Setuju ke enda kita nerima utai ku ranggi tu tali. Ku Bunsu Nyumbuh nerangka utai ti dikerandau Bunsu Nyumbuh enggau ranggi tu tadi dah ba bilik. Nama diri ga bala sida Entu Nyumbuh tu enda munyi. Engka nya enda berani nyaut deh. Nangi ga Salah saut. Tau bisi mantah kini orang bukai. Nyadi kira ke enda lama udah nya bisi ku orang nyaut ne. Ka meri penemu deh. Tuai sebedau aku mansut ke leka jaku. Aku minta ampun ngagai kita bala mayuh. Aku setuju enggau peminta Ranggi nya tadi. Enti nyema iya ti idup ke endu dara bunga, enda ibuh kitai ke laki nurun nyerang sida mensia. Enti enda mayuh bala kitai mati ila. Kena nyeliah kitai tu ari majak punas. Manah meh kitai ngena jalai baka tu, ku Apai Banyi meri penemu. Nyadi Banyi. Apai banyi tu agi ngat kita banyi nah. Banyi senuai jiku ke nurun berikan lalu dititih ke ranggi ti tadi alah. Alai ranggi tu tau temu ke alai nur sida bunsu nyumbuh tu diau tadi nah. Ya nya meh banyi tu tadi nyadi ke bejaku tu apai banyi. Ninga apai banyi mantai ke penemu nyau tachuh ke sida serumah tu berandau. Tanda temu leka utai dikerandau naka mayuh leka nyawa ti didinga. Kira ke enda lama, dia bala mayuh pun setuju enggau peminta Ranggi. Au enti nyema semua deh setuju, nadai ku enggau meh. Bela nitih aja aku tu tadi. Nyadi aku meri Ranggi tiga hari bepun ari pegila alai endur iya ngiga utai ti Tau dikena ngidupka enda dara bunga, ku Buju nyumbuh. Enti nyema nuan enda datai mai utai nya dalam kandang tiga hari, kami deka mansang ngagai rumah panjai kita. Dia bala mayuh pen bela setuju magang meh. Temu sida ke Berandau nyau mulai kediri meh sida tu ngagai bilik diri empu tu, Nuan Nor. Malam hari nuka belelak ga orang tu ka ngintu diri semua tu. Nyadi ranggi tu pen lalu dibai bunsu nyumbuh pulai ngagai bilik iya. Amai tepuchat kelat ranggi tu berunding keni chara ka ngiga utai tau dikena ngidup ke enda dara bunga. Iya ga semina tiga hari aja diberi bunsu nyumbuh ngagai iya. Orang nadai ga madah enggai ranggi nama utai ti tau dikena ngidup kendu dara bunga. Enti iya nemu, nyamai ga ngiga lalu ulih betanya enggai orang mayuh mah. Tudah, maya aku bejalai biga utai nya dah. Enti ranggi enda tegiga ke utai nya dalam kandang tiga hari, sigi datai mansa meh sida bunsu nyumbuh tu. Ngagai rumah panjai sida Ranggi. Mayuh nyawa bala sida lenyau. Nyema Ranggi enda mai utai nya dalam kandang tiga hari. Tembu sida ke berandau, bala bukai nya mupuk mulai kediri. Nyadi Ranggi pen lalu dibai Bunsu Nyumbuh pulai enggai bilik iya. Angkat meh Ranggi tu tadi entudi Bunsu Nyumbuh. Ari jauh dia Ranggi meda banyi tengkila iya. Meda diri ga banyi tu engkila tudah ranggi. Amai ringat antu nya meda aku neh. Engka pedih ati meda orang mayuh setuju enggau minta aku kini, ku runding ranggi. Tang ranggi nadai ga nangi laban ba runding ranggi nyema iya begulai enggau bunsu nyumbuh. Nadai siku orang berani ngachau tudah. Laban bala bunsu nyumbuh sigi takut ngagai ketuai sida tu cuma bunuh tauka buru orang nyema ngelanggar atur utai ti udah diaum bala mayuh tu. Pengudah seduai ke tama ngagai bilik, dia enda indu lalu ngemai ai lalu disalin iya ngagai ranggi enggau bunsu nyumbuh ke duduk ba bilik besai. Meda indai endu nyadung ai ngagai ragi, dia ragi madah kediri empu enda tau makai utai ari menua sida punsu nyumbuh. Laban pemakai enda sama baka sida ragi. Raban diri ragi tu tadi laban ingatka jaku orang tuai kelia, Nyema kitai makai utai antu tauka sebayan. Nangi kitai enda panjai umur tauka liar semengat. Meda ranggi madah diri enda tau nadai agi indai endo tu. Tang pedis ati ngumbai ranggi tu sumbung. Nemu indai endo senentang pemali mensia enda tau makai utai antu. Tang laban ke bebasa enggau temuai. Ka saduang iya aja meh. Ari orang ka ngirup. Ari orang enggai. Enda. Tang. Iya sigi nemu Ranggi tu ukai orang sengapa. Sigi orang ke bisi isi enggau penemu tikas. Enti mali dalam pengidup. Pai indu mujur andau kitai tadi, ka kitai serumah nerima peminta ranggi kini? ku tanya indai indu. Mujur nen endu ah, nadai mantah sida tadi peda aku. Semua ti madah diri setuju magang. Sebih iya disuak ka aku ngagai ranggi aja mah Nentuka pemutus laya kitai enggau sida mensia. Udah diberi timpuh tiga hari aja, alai orang agi bejalai ngiga utai ti tau ngidup kendu dara bunga, ko Bunsu Nyumbuh nerang ngagai Nai Endu. Ninga Bunsu Nyumbuh madah semina tiga hari aja Ranggi tu diberi takat. Nyau kasih diri agi Nai Endu tu meda mua Ranggi. Indah Bunsu Nyumbuh. enggau indai indu nangka pengelama enda ti idup ke tauka tulih ke utai dikena ngidup ke enu dara bunga. Pai indu nama nuan udah madah ke ranggi nama utai ti tau ngidup ke seput anak tua nya? Tanya indai indu. Nyau narit seput buncu nyumbuh tu tadi. Dia madah diri Bedau madah, Ranggi ari tadai enda munyi seraya ninga randau seduai melaki bini. Padah ke iya mapai endu ngambi muntang ke agi Ranggi nya ngiga utai nya. Anang ngelalai utai ke ditemu nuan pia endu. Nyema Ranggi nemu utai nya engka jampat ga agi Ranggi tulih ke utai nya. Ukai orang bukai ti ditulung ranggi nya anak tua empu. Iga nuan enggai meda endu dara bunga idup baru, ku indai endu. Sinu diri gegamal indai endu tu tadi. Amai dipeda perinching ai mata indai endu tu pansut. Di tenggau senaya api kelita ti duduk ba ngimbai sida tiga ke berandau. Enti bala menyadi deleka aku nangka tu dulu mah randau cherita Antu Nyumbuh tu tadi. Ila ba renggat ke dua puluh dua dia kitai nemu ila keni. Ranggi tu ngiga utai ti tau dikena pengidup kendu dara ka kenda bunsu nyumbuh tau madah chara dikena ke ngidup kendu dara bunga tu deh. Jadi lengka ke aku naka tudolo mele menyadi.